Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Juliette Cabasso-Roger. Salut Thor, meuzit voa damant Enora ar radio Boa ur blijadur adkaouit Juliette kazetennerez ha kenurzhierez er media enklask Splan, Plan ma karet, reve en taol-mouer, ne gonzei hag un neventilleuv e bed ur labour-douar hag un agroindustrier e Brec'h, hag ouiet ret stank mat un doere, mat un traoù genor Juliette. Mat genor a gnit. O ba kabidan. Un enklask nevez eus ouitan bout embannet ar olerien enklasket o ebet ar sevel tier savadurieu ar vor d'ur mour. Ya, un enklask savet gant Jeremy Spitglass ha Denis Vanier a ra ur bilañs resis-tre ha digen deus an artifisializaat douaroù war aodoù Breizh pe ma karit ar betoñs zo bet lakaet war an douaroù-se. Gant an enklask eo bet diskoachet penaos e c'hell Gwechoù zo ar betonerezhioù tremen dreist da lezennoù kiriekaat en ur ober o mad eus servijoù ar Stad. Padal, betoni n'eo ket bepred un doare da reiñ ar vuhez nevez d'ar c'humunioù dre vurzhud. Lod o deus gwelet an niver o annezidi o vont d'an traoñ das da savadurioù ne voe savet e-leizh. Hag ur gartenn a-feson eus o beug-gwraet Iruerwar. Ah, il y avait juste, heu, goudarit et et plij calcium ober kartennoù else. Aze unan deus ar vraoù tout evit, heu, gallout furchal dre ar munut an douaroù artifisializet war aodoù Breizh a-bezh war, heu, ur vandenn ma karit, heu, pemp kilometr. Neuze, kit da welet ar pezh zo bet savet e-kichenoù kumun, da skouer. Dindan dek vloaz, tost da bevar mil hektar a zouaroù-labour ha naturel zo bet distrujet e kumunioù an Arvor evit bezañ kêriekaet. Hag en holl, nav dregont eus an digwezhioù, an aotrou roet evit an eil-tiez a gemer perzh e kaozaat ar poblañs. Kendalc'h ar vro-mañ gant neventioù arall interesus gouiet piv a ra petra er vro-mañ. Bet-wer-bet de glas hiroc'h a un darn zo e penn ur lobbyov ekonomikel ha sevenadurel e Brer. Ha chen galloudus eo ar paotrat, piv eo neuze? Alain Glon eo anv. N'ouzon ket hag anavezit anezhañ, met un den a zo e penn deus an Alain Glon Holding. Neuze, meur a embregerezh a vez kavet hiriv-an-deiz en holding-se. Reoù zo zo anavezet mat just a-walc'h gant an dud, da skouer ar chips ou brets a vez kavet er gourmarc'hajoù. Ecofeutre a sav pakadurioù adaozet pe Tillis a ra seurt mochis kornet neuze un dibenn-pred graet gant riz. Neuze, maman Kojel deus un embregerezh bras da vat. Ah ya, ur seurt. Ha penaos eo deit de vout chen galloudus Krog a ra an istor pell zo savet eo bet an holl embregerioù-se diwar an impalaeriezh agro-industriel bet astennet en ur prenañ hag adgwerzhañ embregerezhioù all er bloavezhioù pevar-ugent. dreist-holl a-drugarez d'an enporzhiañ bleud diwar loened. E daou vil nav e oa ar familh-gloñ etez ar pemp kant muiañ pinvidik e Frañs hervez ar gelaouenn Challenge. E renk daou c'hant tri ha tregont e oa gant ur binvidigezh tost da kant hanter-kant milion a euroioù. Ah, neuze urseurt, ar familh gloñ, elle, elle oc'h tan lâret, ma meus komprenet mat, zo e-mesk ur pemp kant pinvidikañ pitaodañ e Frañs. Ya, setu. Bon, alies pe vetzen bitaod an dud i kaver anezhe i aferiou tu had o argant en ur lec'h-bennek. Ha neus ul laret un penaoze aved an aotrou Glon. Bah, n'eo ket disheñvel, ouais, juste. Kavet vez anv Alain Glon er Panama Papers hag e LuxLeaks. Neus e goudaret d'an dielloù bet diskoachet deus an daou vro-se a ziskouez penaos just a-walc'h eo bet kuzhet arc'hant gant embregerezhioù européan. Neuze e-touez an dokumantoù bet lennet gant Splann 'vez gwelet n'int ket gwall sklaer obererezhioù an embregerezh GNLSA ha Finaferro. E daou vil ugent eo bet cheñchet hent gant just a-walc'h Finaferro en ur brenañ an embregerezh GNLSA deuet da vezañ an Alinglon Holding pa oa bet kaset deus al Luksembourg betek Bro-Frañs. Hag d'ar mare-se bet lakaet Véronique Le Bourg e penn an traoù hag a zo merc'h Alain Glon ha daou den all deus ar familh. Ha neuze da vat Alain Glon ne teu fort piv er beud politikel ha sevenadurel librer. Nan gwir eo. Ur penn bras deus al lobioù ekonomikel ha sevenadurel er vro-mañ. Kemer a ra perzh da skouer e kleub an Tregon ha bet e penn an ensavadur lokarn betek daou vil naontek. Se zo unan deus al lobioù pennoù-bras e Breizh a vez anavezet evit bezañ dreistfrankizour a-tost da vennozhioù Bro-Rusia. Pa oa e penn an traoù just a-walc'h Alain Glon zo bet unan deus ar re o deus kroget fiv ar boned du ru a-enep d'an ekotax e daou vil trizek. A bedwerbet neuze Juliette de Glar neventilleu a bep sort, un traoù neuze c'hoarveet er vrodam de deurelior seleuch neuze, ge petra vo kroget Ma eno a-dost hag-eñ evit petra eo ar biomedia? No, we aren't tam but. Ez eo ur gorzenn vihan e plastek implijet evit kas an dourioù lous. Neuze an tammoù plastek-se kaoz zo deus o pennoù rak e vint adkavet alies a-walc'h war an traezhennoù. Etre ar pemp warn-ugent a viz Du hag an tri warn-ugent a viz Genver eo bet kavet ouzhpenn pemp mil tamm war trizek kumun e Breizh. dreist-holl e Penn-ar-Bed. Neuze, douget eo bet klemm gant kumun Pluzane hag ar gevredigezh Vigipol. Met gant ma n'eo ket sklaer-tre deus plaer e teu ar saotradur, deus plaer e teu an tammoù plastik, n'eo ket sur ez aio war-raok an afer. Da skouer evel hini an tammoù plastek bihan-bihan-tre bet kavet e fin euh, daou vil euh, tri warn-ugent e Penn-ar-Bed. Hag el lies doere zo da roagn a zivout un FNSEA. Ya, klemm a ra ar sindikad c'hoazh. Hervezo e vez gontro- vez re gontrollet al labourerien-douar, ar pezh n'eo ket gwall gwir. Hervez un diell savet gant meur a vinistrerezh bet embannet gant ar media Context, nav dregont ha pevar-ugent eus an tiez-feurm n'int ket bet kontrollet tamm ebet e daou vil tri warn-ugent. Hag al labourerien-douar zo ral a wech kaset direk ar justis, kondaonet nebeut-tre hag e vez lakaet e plas doareoù disheñvel d'o c'hastizañ. Hag ur ber oarve kompliket buhez ur labourez doar aze e liammet euh, get un energier hag ur panell heol. Dres, analizet eo bet peseurt kudennoù a vez war-dro an agrivoltaïsme, vel ma vez graet eus se. Un embann graet gant Secret Info war France Inter. Frouezh-uzin evit an aozadurioù da veriñ an energiezh met torr-penn-bras evit al labourerien-douar. Diaes eo kavout ar c'hempouez etre ar produiñ boued hag ar produiñ tredan. Hag en un tu dezho pellañ vez añseet kontrolagn muioc'h ur c'helaouagn a-us o bed de Villeneuve neuze ar sur lec'hienn Wikipedia. Ya, aze e oa deus ur ur skouer, heu, mat-tre. Goût a rit pajennoù Wikipedia a zo moaien gant forzh piv skrivañ eno, Mmh. mais sañset dre ar reolennoù bet savet gant, heu, gant, heu, Wikipedia et arabat skrivañ diwar hon fenn pe s klask chañch traoù war, heu, war, heu, ur pajenn wik ur bajenn Wikipedia avait fait diwar hon fenn. Da skouer met n'int ket da diverkañ titouroù diwar pajenn Wikipedia Splann, da skouer. Mhm. N'eo ket sañset, n'eo ket mat d'ober. Mais ar pezh hon eus gwelet gant euh, hon daoulagad lemm a-dreñv da pajennoù Wikipedia, et c'est ar pezh zo bet graet gant Patrick Le Fur, a zo dilennad deus Penn-ar-Bed et Kuzul-rannvro Breizh, ezel deus ar Vodadeg Vroadel pe Rassemblement National ma karit, a etrenedelek hag ar bloaz nevez, just a-walc'h eo bet skarzhet pemp gwech titouroù war pajenn Wikipedia Patrick Le Fur gant un den dre internet anvet Patrick Le Fur. Neuze, bon, n'eo ket dre ar reolennoù kemmet-se. Aze e vez gwelet alies a oar embregerezhioù o klask diverkañ titouroù un tamm euh, penaos euh, luziet diwar-benn saout radioioù pe kudennoù justis gant tud a labour evit an embregerezhioù-se. Mais bon, censé devait tud Wikipédia aze evit euh, kontroliñ an dra ha just a-walc'h eo bet graet ur galv a-enep da, da Wikipedia gant Elon Musk deus ar Stadoù-Unanet just goude bezañ lâret e vez soutenet gantañ ar strollad politikel deus an tudioù pellañ e Bro-Alamagn, an AFD. Ha c'hoazh nevez zo eo bet tro an Heritage Foundation think tank Toasda Trump d'ober ur galv evit ma vefe taget an dud o skrivañ evit Wikipedia just a-walc'h. Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann gant Juliette Cabasso-Roger. Mozut vaz marse peus klebekoz hag ur medisin Pierre-Philippe Darnoe nani ketan de voudjeled efede un hydrogen sulfuret ar an dud Labourat a ree e Trumadeu en urjañseu ma karet e Lannuon, ha gwraet en doe àr-dro an den yaouank, Herve Adaouidjen, marvet hag arrivet èl-se ar marv en ospital da heul ur redadenn àr un draezhenn lan a Vec'hinglas e mil nav c'hant nav ha poar-ugent oe. Ya, neventiou zo war doserioù neuze bras ar Bejin-Glas. Goulennet en doa un autopsie neuze bloavezhioù pevar-ugent, ha biskoazh eo bet roet dezhañ disoc'h an darnevel. Se, tregont vloaz goude, ema bet kadarnet gant jujeri Sant-Brieg e oa bet distrujet an destenotopsi dek vloaz zo. Komzet hon eus gantañ neuze kit da welet war Splann.org evit gouzout hiroc'h. Ha rac'h an traoù e komzer a-ziarne ar rubrikenn-mañ ur c'hoarvez nebel doc'h am moaien zo d'ur manet de glasik hiroc'h ma faotoc'h ha chemer per en tabut foran. Chetu un nebeud raktre-sev lakaet ar wel Guski Splann. Ya, krogomp gant Sambriek, ur aktrez evit lakaat ar c'hresker da advevañ zo gant ar ger hag an embregerezh Urba Breizh, galarit reiñ hoc'h ali war al labourioù raktreset betek an un warn-ugent a viz C'hwevrer. Ma a digore un enklask foran eve avit raktres lochentas i hanternoz Duinadema. Ya, betek an neun warn-ugent eo a viz C'hwevrer zo digor an enklask-mañ. Heu, raktreset eo bet ober cheñchamañchoù er stumm kêriekaat pe plan lokal d'urbanism e galleg, ma karit. Evit gwirekaat hag-eñ eo rummet-mat an tachennoù douar hag evit gwareziñ ha gwellaat stad ur stêrig-dour. Hag ur raktres panell-heol zo e Leureux. C'hoant he deus an embregerezh EPV Leureux sevel ur greizenn pannennoù-heol. An enklask foran zo digor etre al Lun tri a viz C'hwevrer hag ar Gwener seizh a viz Meurzh. Muioc'h a ziar ar raktrezeu industriel bremañ. Ma ya, un nebeud zo. Da skouer e zingzaglokrister Morbihan eo bet raktreset astenn mengleuz Koetloc'h deus daou-ugent pevez arat. devezh-avat. Un enklask foran a vo betek an 30 a viz C'hwevrer m'ho peus c'hoant da gaout al listennad a-bezh deus ar raktresoù industriel all kit war al lec'hienn Splankpit.org. Hag evit bout neventieu hag ur media enklask splann eus un deiziataer da c'houiat da hiroc'h a-ziàr ur per a c'hoarvez aveit doc'h eu. Juliette. Ya, ar biz-mañ eo bet skipailh Splann betek Brest evit festival Longueur d'onde. Hag an emgav da zont neuze e vo e Sant-Maloù ar wech-mañ d'ar pemp a viz C'hwevrer evit festival Étonnant voyageur. Kaoz 'vo deus penaos eo buhez war ar mechoù gant Inès Léraud ha Juliette Rousseau. Buhezet 'vo an eskemm gant Julie Lalouette-Geffroy, Hervé Diaoueg La Grande Passerelle da Aether Noz. Hag an deiz war-lerc'h e vo kinniget Splann gant Pierre-Yves Bulto e levredi Kevelouri La Maison qui pousse e Kastellin. Hag ur bredegen e vo ar c'hazetennañ lec'hiel. Ya, ez an azer e vo d'ar pevarzek a viz meurzh. Aozet e vo ar brezegenn-se gant kevredigezh Les Pieds dans le PAF. Sami Archimed a zo kazetenner evit Splann hag Anthony Torzek a zo kazetenner evit Mediacité a eskemo diwar-benn ar sujet-se. Ha Sami Archimед a vo gwelet c'hoazh e donez d'an triwec'h a viz C'hwevrer. Skignet e vo an teulfilm Toxicilly, bet savet gant François-Xavier Destor, diwar-benn saotradur unan eus uzennoù petrol brasañ Europa. Un eskemm e vo da c'houde etre an dud hag ar gevredigezh ADZRP. Hag evit achiu e vo Nicolas Legendre e Kallag. Ya, euh, d'an triwec'h a viz C'hwevrer neuze e vo evit eskemm gant an dud goude bezañ gwelet ar film Tu nourrira le monde et Cinéma Kalak neuze. A vo da gar un disoc'h a vo klozet ur rubrikenn-mañ, Nioueni e kompagnouner Juliette Cabasso-Roger. Juliette Uizovi kazetennerez ha kenurzhierez ar media enklask Splan hag ur blijarduré avit am outet jemer avit bout doere hag ur per ur c'hoarvez er vro-mañ ar un tem eo agro-industriel. Ma faotr mezut vat harpagn ur gazetenerion ha kazetennerezed a enklask ar un aferius e c'halled roiñ ur blank de he amanded de villet hiroc'h ar splanputch.org. Merci bras d'or Juliette, betag er mis manza. Merci bras.